Logarifmalara degişli indiki formulamyz haçanda ýokarda bölmek bolan ýagdaýynda aýyrmak edip ýazyp bilýän. Esaslar meňzeş, men esaslar meňzeş edip. Edil şu ýagdaýy men köpeltmek üçin ýerine ýetiripdim. Haçanda köpeltmek bolanda şu ýeri goşmak bolýardy, bölmek bolanda-da aýyrmak bolýar. Ýene bir düzgün, haçanda esasda dereje bolanda men şu derejäni öňüne bir gatnaşan diýip geçirip bilýän. Ýadyňyza düşen bolsa ýokardaky sanda e, dereje bolanda menem göni geçirýärdim. E, esasy dereje bolanda bir gatnaşan diýip geçirýän. Onda şu ýerde şu for iki formulanyň netijesinde biz şeýdip ýazyp bilýäris. Derejäni ýokarda, bu derejäni drobyň aşak bölegine ýazanymda, haçanda şu görnüşde men logaritmi göremde, şonuň derejelerini hem gatnaşan en şeklinde ýazyp, e, logaritmany derejesi şeklinde goýup bilýän. Indi e, Indi şu düzgünlerden peýdalanyp, birnäçe mysallary seredeli. Haçanda bölmek bolan ýagdaýynda men şuny näme diýip ýazyp bilýän diýdim. Iki aýry logarifmada bäş aýyrmak logarifma iki üç diýip ýazyp bilýän. Indiki mysalym maňa hemme esaslar meňzeş berlen goşmak aýyrmak onda men Öňki düzgünnemiň tersini etýän. Esaslar meňzeş bolan üçin goşmagy köpeltmek diýip ýazýan, aýyrmagam bölmek diýip ýazýan. Onda bir logarifmada ýazaly. Esasym iki, on, köpeltmek dört, gatnaşan bäş diýen ýagdaýymyzda jogabymyz logarifma iki. On bilen bäşi gysgalsak iki galýar, iki dördümizem sekiz bolýar. Indi şu ýerde

Logaritma üçüň kwadrady. Munam yediň kwadrady diýip ýazyp bilen. Aýyrmak. Logaritma. Munam üçüň ikiden birinji derejesi. Bulam yediniň minus birinji derejesi. Deňdir. Inni şu derejeleriň hemmesini men öňe alýan. Minus bir Bir gatnaşan minus bir ýene minus bir boljagy üçin men göni minus log üç ýedi diýip ýazýan. Indi bärdäki ikileri öňüne alsam, iki gatnaşan iki bir-birine gatnaşan bolan üçin gys galýar. Onda iki ýerinde galýar. Onda log üç ýedi bolýar. Aýyrmak ikiden bir öňüne aýlan bir minus bir. Minus bir bilen şu minus plus bolýar. Bir gatnaşan ikiden bir diýenim iki bolýan üçin log üç ýedi bolýar.

Isleseňiz muny derejede-de ýazyp bilýäňiz ýa-da bu ýagdaýda-da goýup bilýäňiz. Indiki formulamyz haçanda logarifma şu ýagdaýda ýazylanda men şu logarifmany meňzeş esaslarda drop şeklinde ýazyp bilýän. Ýöne A we B bire deň bolmazlyk şerti bilen. We ýene bir ýagdaý, şu usuldan peýdalanyp men şu netijä gelip bilýän. Bir gatnaşan edip, A bilen B-niň ýerini çalşyp ýazyp bilýän. Berlen mysaly seredýän welin, esaslary dürli-dürli, bu ýagdaýyny men hiç zat edip bilemok. Onda şu formulany ulanýan. O formulany ulanmak üçin hem dört gatnaşan, şu ýerdäki logarifmany bir gatnaşan diýip ýazýan-da, esaslaryň ýerini çalyşýan, aşagy on iki, ýokarsy iki. Goşmak. Iki gatnaşan. Şu ýerde-de bir gatnaşan logarifma, esasy on iki, ýokarsy üç. Indi seretýän aşaklarda indi şu ýagdaýy men sadalaşdyryp, dört gatnaşan bir gatnaşan logarifmada ýerini çalşan ýagdaýynda näme bolýar? Dört log on iki

Üçüň derejesinde iki. Ine seretýän esaslar meňzeş. Arada goşmak bar. Diýmek şu ýokarkylary men köpeldip bilýän. Diýmek log esasda on iki. Ikiň dördünji derejesi on alty. Köpeltmek üçüň ikinji derejesi dokuz. Deňdir logarifma. On ikide dokuz altyň elli dört bäşi ýatda bir dokuzyň dokuz ýatdak bilen on dört. Ýüz kyrk dört. Ýüz kyrk dört diýenimem logarifma on ikiniň kwadrady aşakda-da on iki. Indi ikini öňe alýan. Ikini öňe alamda on iki on iki galýany üçin bir bolýar. Diýmek jogabym iki. Ine, şu ýerde bir mysala seredeli. Bize logaritme esasda ýigrimi, ýokarda iki ýüz berlen, şuny p görnüşde ýazmagymyzy soraýarlar. Eger-de p-miz logaritme esasda bäş, ikä deň bolsa. Onda etjek zadym, şu ýerdäki berlen logaritmany böleklemek. Bölekläp, iň soňky netijämde bir san we şu görnüşi alyp bilmek. Onda şu ýerden başlaly. Logaritma ýigrimi esasda ýigrimi iki ýüz deňdir men şu iki ýüzi e, ýigrimi köpeltmek on diýip ýazyp bilýän ýa-da sekiz köpeltmek ýigrimi bäş diýip ýazyp bilýän o usul size bagly haýsy size aňsat bolar ýa bolsa özüňiz seçýäňiz men e, ýigrimi köpeltmek on almakçy onda logarifma ýigrimi ýigrimi köpeltmek on Indi köpeltmek bolanda goşmak edip ýazyp bilýärdim. Logarifma ýigrimi, ýigrimi, goşmak, logarifma ýigrimi, on. Indi şu ýeriň men birdigini bilýän, onda ýazýas bir, goşmak. Munam men iki, köpeltmek, bäş şeklinde ýazmakçy. Logarifma iki, Köpeltmek daş, ýigrimi, deňdir. Iki köpeltmek daşy men goşmak diýip aýryp bilen diýipdik. Onda bir goşmak logarifma iki, ýigrimi, goşmak logarifma ýigrimide bäş. Indi etjek zadym şu ýerini we şu ýerini p meňzetmek esasy maksadym. Ony aýry-aýry alaly. Birinji logarifma Iki ýigrimini alýas. Iki ýigrimini alanymda edil şu ýagdaýynda hiç zat edip bilemok. Onda näme etýän? Şu öňki düzgünden birinden peýdalanyp men bulaň ýerini çalyşýan. Logarifma 2-de 20 diýip. Indi aşakdaky bölegi, aşakdaky bölegiň üstünde işleýän logarifma 2 20-ni 4 köpeltmek 5 diýip ýazýan. deňdir. Bir gatnaşan, indi goşmak edip ýazan ýagdaýymda logarifma dördü men ikiniň ikisi diýip ýazsam, aşaga iki bolýar, goşmak, logarifma bäşiň ikisi. Indi seretýän welin, şu bölegim şuňa meňzeşräk. Diňe ýerini çalşan ýagdaýymda alyp bilýän. Onda bärde-de ikini, derejäni öňe geçiren ýagdaýymda gys galýar we jogap iki goşmak logarifma iki bäş bolýar. Indiki bölegim logarifma esasda ýigrimi bäş logarifma ýigrimi bäşi edil şu ýerde nämeden bolsun şu bir zat etýän logarifma bäşde ýigrimi deňdir bir gatnaşan logarifma bäşde dört köpeltmek bäşi denimde dört dördü gönükiniň ikisi diýip ýazaly köpeltmek ya da göni goşmagy geçip gitsegim bolýar şeýle logarifma 5 de 5 diýip deňdir. Bir wagtynda şan 2 ni öňüne alan ýagdaýymda 2 logarifma 2 5 goşmak 1 bolýar. Indi seretden bula edil meniň pimiň bahasy. Bu da e, bir gatnaşan p-niň bahasy. Indi şu alan bahalarymy şu bölege men p diýip ýazaýyn. Aşakdan şu iň soňky çykan netijemde ýerine goýsam Onda bir goşmak. Şunuň bahasy näme çykdy? Bir gatnaşan iki goşmak, bir gatnaşan p. Goşmak. Munuň bahasy bir gatnaşan iki p goşmak bir deňdir. Indi bu adaty aňlatmaly ýagdaýa geldi. Şu ýerde aşaklaryny p deňlesem, P diňlän ýagdaýymda iki P goşmak bir bolýar. Ony öwrüp ýazan ýagdaýymda bir goşmak. Ýokarsy P, aşagym iki P goşmak bir. Goşmak. Bir goşmak, iki P goşmak bir. Deňdir. Şuň aşagynda bir bar. Şu ýerine iki P goşmak bir bilen köpeldenimizde hemmesiniň aşagy iki P goşmak bir bolýar. Şu ýersiniň ýokarsyndan biz köpeltmeli bolarys. Iki P goşmak bir bolýar. Goşmakda goşmak bir. Deňdir. Jemi näçe p boldy? 3 p. Goşmak 2. Gatnaşan 2 p. Goşmak 1. Demek netijemiz şu. Indiki seretjek temamyz logarifmik funksiýa. Logaritmler haçanda funksiýa bolanda ýerine ýetiriljek düzgün şu ýerdäki x-iň bahasy položitil bolmaly başda-da aýdyşymyz ýaly we a-nyň bahasy položitil bire deň däl bolmaly. Şu ýagdaýda ýazylan funksiýalary logarifmik funksiýa diýen. Logarifmik funksiýanyň kesgitleniş ýaýlasy položitel hakyky sanlar, bahalar ýaýlasy bolsa ähli hakyky sanlar. Hemişe x çyzygyny kesýän nokady bir nol nokady bolýar. Indi şu ýerde bir mysal berlen. Şu mysalyň kesgitleniş ýaýlasyny biz tapmaly. Biz näme diýdik? Kesgitlenişi aýlada netijem položitel hakyky sanlar diýdik. Ýagny şu ýöriniň položitel bolmagy biziň üçin esasy. Onda şey diýýäs, x aýyrma 2 diýenim 0-dan uly bolmaly. Onda x-im 2-den uly bolmaly, 2-ni beýläk geçiren ýagdaýymda. Demek, men kesgitlenişi ýaýlam 2-den uly ähli hakyky sanlar. Indiki mysalda ýene-de kesgitlenişi ýaly soralýar. Kesgitlenişi ýaly biz näme diýdik? x kwadrat goşmak x aýyrmak 2 bölegimiň položitel bolmaly. Onda x kwadrat goşmak x aýyrmak 2 bölegimiň položitel bolmagyny bolmasy üçin men aşakda onuň deňsizlik görnüşinde ýazýan. Deňsizlikleri çözmegi öwrenipdik. Edil deňlemeni nähili çözýän bolsam, e, kwadrat deňlemeleri Aýyrmak iki deňdir nol diýen ýagdaýymda men muny e, köpeldijilere dargatmak usuly bilen çözmekçi. Iki köpeltmek bir minus. Demek, x-iň bahasy ýa bir, x-iň bahasy ýa-da minus iki bolup bilýär. Munam tablisa çyzýardyk. Minus iki we bir şeklinde. Tablisa çyzanymda položitel bilen başlaýar. Minus, plus. Bular özüni alamzok. Diýmek, meniň kesgitleniş ýaýlam položitl bolan ýerler, sebäbi noldan uly ýerler maňa gerek. Diýmek, şular we şu bölek meniň kesgitleniş ýaýlam bolýar. Ony nädip ýazýan? Minus tükeniksizlikden minus 2-ä çenli, minus 2-iň özi degişli däl, birleşen e, birden plus tükeniksizlige çenli, biriň özi degişli däl. Logaritmik funksiýanyň tersi we grafikasy barada aýtsak, funksiýada ters tapmany nädip öwrenen bolsak, bärde-de şowur, şowur usuly ýerine ýetirýäris. Haçanda bize fx-imiz 2 2 derejesine x diýip berlen bolsa, munuň tersini nädip tapýas? Men fx-imi y diýip ýazýan şu ýerden, y deňdir 2 derejesine x. Onda şu x-i men nädip tapardym? x deňdir logaritmi şeklinde ýazsam, 2 y bolardy. Indi şu ýagdaýa gelenden soň men näme etýärdim x tapamsa? x bilen y-iň ýerini çalşyp, minus 1 diýip ýazýardym derejede. Diýmek, log 2 x meniň ters funksiýam bolýar şu ýerde. Indiki mysalymyzda-da funksiýa berlen we bize tersini soraýar. Onda şu ýerden täzeden ýazaly y şeklinde bir aýyrmak log Iki, x aýyrmak bir. Maksadym şu ýerdäki x-i ýeke goýmak. Onda şuny beýläk atyp položitel edip, y-y bärik geçirýän ilki. Onda log 2 derejede x aýyrmak bir diýýänim. Bir aýyrmak y-e deň. Indi 2-niň derejesinde şuny goýan ýagdaýymda şu ýere deň bolmaly diýipdik. Onda iki derejesinde bir aýyrmak y deň bir x aýyrmak bir. Indi bir beýläk alan ýagdaýymda men x-iň bahasyny tapdygym bolýa. Onda x deň bir ikiniň derejesinde bir aýyrmak y goşmak bir. Indi x tapandan soň etjek bar zadym y bilen x-iň ýerini çalyşmak. Demek ters funksiýam ikiniň derejesinde bir aýyrmak x goşmak bir bolýan eken. Indi logarifmik funksiýanyň grafikasyny ýazyp çyzaly. Grafika çyzmagyň usulyny biz öňem geçipdik. X-iň ýerlerine baha berip, Y-leri tapýardyk. Indi şu ýerde X-iň ýerine men baha berjek bolamda, men ikiniň derejeleri şeklinde bersem, maňa has aňsat bolýar. Onda X-e 1 berip bilýän, X-e 2 berip bilýän, X-e 4 berip bilýän, X-e Sekiz erk bilen, şulary beren ýagdaýymda y-yň bahalaryny tapýan. X-i bir beren ýagdaýymda y-yň bahasy nol. X-i iki beren ýagdaýymda y-yň bahasy bir. Dört beren ýagdaýymda y-yň iki. Sekiz beren ýagdaýymda y-yň üç. Indi şu ýerdäki çykan jogaplary men grafikan üstünde ýerleşdirýän. Haçanda x-im 1 bolanda y-im 0, x-iň bir nokadynda y 0. X iki bolan ýagdaýynda Y bir, onda şu nokat bolýar. X dört bolan ýagdaýynda Y iki şu ýerde bolýar. X sekiz bolan ýagdaýynda Y üç ol has aňryk gitýär. Onda grafikam şeýle hemişeki ýaly e, bahalary özüňiz uzadyp, uzynrak, ulurak grafik çyzyp bilersiňiz.